מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף כב ד עמוד ב'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. די גמרא האט ארום גערעדט אויפן פריערדיגן עמוד פון ווי ווייס איך בכל איסורים שבתורה ווי די גמרא דערמאנט דאס מיינט חמץ אויף פסח אדער שור נסקל א מענטש איז געגאנגען זיין שור דארף מען הרג'נען איז ער געגאנגען געשעכטן זיין בהמה יעצט פון ווי ווייס איך אז סיי ביי חמץ אויף פסח און סיי ביי שור נסקל אז איך טאר נישט קיין הנאה האבן פון דעם אט די גמרא זאגט, איך לערן עס ארויס פון א פסוק, די גמרא האט געברענגט א פסוק, והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל בו איש ישרף, שטייט דארטן לגבי קאטשען וואס איז געווארן טמא, לא יאכל, מען טאר עס נישט עסן, בו איש ישרף, מען דארף עס פארברענען. האט די גמרא געזאגט, לכאורה, די ווארט צו זאגן אז די תורה וויל מיר אויסלערנען אז קאטשען וואס איז געווארן טמא, אז לא יאכל אז איך טאר עס נישט עסן, דאס דארף איך נישט האבן, פארוואס? ווייל איך קען עס ארויסלערנען פון מעשה שני. מה דאך מעשה שני, וואס דארטן איז א שוואכערע קדושה, זאג איך אז טאמער ס'איז געווארן טמא טאר איך עס נישט עסן, איז אוודאי כאטש וואס ס'איז געווארן טמא אוודאי קען איך נישט עסן. אלא מאי, זאגט די גמרא, די לא יאכל איז איבריג, און ממילא נעם איך דעם לא יאכל, און וויבאלד איך קען עס נישט נוצן דא לגבי כאטש וואס ס'איז געווארן טמא, תני היא לענין לכל איסורים שבתורה, נוץ די לא יאכל אויף חמץ אויף פסח און שור הנסגר. נאר ווי די גמרא שמועסט אויס, צו זאגן פשוט א שור נשכל אדער חמץ אויף פסח אז איך טאר עס נישט עסן, אויף דעם, דאס דארף די תורה נישט זאגן, אויף דעם דארף איך נישט האבן קיין לא אוכל, ווייל סיי ביי חמץ און סיי ביי שור נשכל שטייט שוין דארטן אז מען טאר עס נישט עסן. אלא מאי זאגט די גמרא נעם איך דעם לא אוכל, היות איך קען עס נישט נוצן אויף צו זאגן אז מען טאר נישט עסן חמץ און מען טאר נישט עסן פונעם שור נשכל, אלא מאי קומט צו זאגן לא אוכל זאלסטו וויסן אז אפילו הנאה האבן טארסטו אויך נישט. און מילא האב איך גענוצט דעם לא יאכל, און איך האב גענוצט דעם פסוק דיר אויסצולערנען אז טאמער דו האסט חמץ אויף פסח, דו האסט שוין א ניסקל, טארסטו נישט קיין הנאה האבן דערפון. איז יעצט גייט די גמרא פרעגן א קשיא אויף דעם פסוק, לאמער האבן דריי שורות פון אויבן דף כב ד עמוד ב', זאגט די גמרא אזוי, והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, האט מען גענוצט דעם פסוק והבשר אשר יטמא לא יאכל, פרעגט די גמרא, די רישא למה לי, פארוואס דארף איך האבן די הבשר, לכאורה די פסוק הייבט זיך אן והבשר, פרעגט די גמרא, אויב יעצט זאגסטו מיר אז בעצם דא רעדט מען נישט פון קאטשן וואס איז געווארן טמא, נאר די פסוק האבן צו לערנען אז חמץ אויף פסח שאר נסקל טאר איך נישט קיין הנאה האבן, אויב אזוי וואלט קענען פשוט שטיין אין פסוק אשר יגע בכל טמא לא יאכל, טאמער די גאנצע ווארט וואס זיך נוצט אין פסוק איז די לא יאכל צו לערנען אויף חמץ, צו לערנען אויף שאר נסקל, פארוואס מוז די פסוק אנהייבן והבשר? ענטפערט די גמרא לרבות עצים ולבונה, די פסוק וויל אים עפעס צולייגן, אז ניחא נמי, בשר דאס ווייס איך פשוט אז ס'קען ווערן טמא, נאר אבער הבשר די ווארט וויל מיר צולייגן נאך א זאך, נאך עפעס לייג איך צו, נאך עפעס בין איך מרבה, איז די והבשר מרבה אז עצים מיט לבונה, אז עצים מיט לבונה כאטשיג בעצם ס'איז נישט קיין עסן, ס'איז נישט קיין כלי, אויב עס אויב וואלט געווען א צד צו זאגן אז ער קען נישט ווערן טמא, כמשמע לן והבשר זאלסטו וויסן, עצם ולבנו, דאס איז אויך א זאך וואס איז קען ווערן טמא, און מילא דאס וואס די גמרא לייגט צו והבשר זאגט די תורה מיר זאלסטו וויסן ס'איז דא נאך א זאך וואס קען ווערן טמא, דאס איז עצם ולבנו. פרעגט די גמרא ווייטער, והבשר כל טהר יאכל בשר, דאס הייסט, די פסוק ענדיגט זיך, והבשר כל טהר יאכל בשר, פרעגט די גמרא, לכאורה, בס ד סיפא, בשר די סיפא למה לי, פארוואס דארף איך האבן ביים סוף, פארוואס מוז דער תורה מיר ענדיגן זאגן בשר נאכאמאל צום סוף פונעם פסוק, ס'וואלט געקענט שטיין, והבשר כל תאוה יאכל, אז די פסוק באציט זיך זאגט דארטן אז טאמער דו האסט טאקע בשר וואס מען דארף עסן בית המקדש דאס מוזטו נאר עסן דארטן, אבער והבשר כל תאוה יאכל, אבער עס איז דא אנדערע פלייש ווי למשל א שלמים וואס מוז נישט ווערן געגעסן אינעווייניג אין בית המקדש, נאר מען טאר עס עסן אינדרויסן אויכעט.

נאר זאלסטו וויסן, איי מירען, דאס איז אויך א טמא, ס'איז דאס טמא, טאר מען דאס אויך נישט עסן, דו ביסט עובר אויף א לאו, טאמער דו גייסט עס עסן, און דו גייסט באקומען מלקות אויף דעם. פרעגט די גמרא, אויב זאגסטו מיר אז די תורה לייגט צו דעם ווארט בשר ביים סוף צו זאגן אז ס'מוז זיין טהור, און טאמער ס'איז טמא איז דא א לאו, און ווען די תורה לייגט צו די עקסטערע ווארט בשר קומט זיך אויס צו לערנען אז נאך עפעס איז אויך מיט א לאו, אז נאך עפעס איז דא א איסור צו עסן, און וואס מיינט דאס, דאס איז איי מירען? פרעגט די גמרא, ניין, א מירען מהוסם נפקא, די פאקט אז א מירען אז ס'איז אסור צו עסן, דאס ווייס איך פון א צווייטן פסוק, פרעגט די גמרא ווי ווייס איך עס פון די תניא ווייל אונז האבן געלערנט והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלום ממשל השם, לערן איך פון דארטן ווען די תורה זאגט מיר אז א מענטש וואס עסט פון די בשר פון די זבח השלמים וואס די מענטש איז טמא, שטייט אין פסוק ונכרסו הנפש ההיא מעמיהו אז יענער גייט באקומען כרת. לכאורה אין די פסוק וואלט קענט שטיין אן דעם ווארט אשר לשם, זאל פשוט שטיין והבשר, זאל שטיין פשוט והנפש אשר תאכל מבשר מזבח השלמים, שפעטער זאל שטיין ונכרסו הנפש ההיא מעמהו, פארוואס דארפסט צושטרייכן די ווערטער אשר לשם, פון די פלייש וואס באלאנגט צום באשער? און ממילא זאגט די גמרא, לרבות את האמירן, לערן איך ארויס פון דעם, די תורה וויל מיר זאגן יעדע זאך וואס איז אשר לשם, נישט קיין חילוק צו עס איז די בשר, צו ס'זיי מירן, טאמער דו ביסט טמא, דעמאלס דא איסור און דו גייסט באקומען כרת אויף דעם. און ממילא פרעגט די גמרא, ווי אזוי זאגסטו מיר יעצט, אז וואס וויבאלד די תורה לייגט צו א עקסטער ווארט בשר, איז דאס נכלל א מירן צו זאגן אז ס'דא א איסור צו עסן די מירן, דאס ווייס איך שוין פון א אנדערן פסוק, וויבאלד די תורה זאגט מען דאס אפילו די קומענדיגע פסוק וואס שטייט דארטן אשר על השם, לערן איך דאך ארויס פון דעם אז ס'דא א איסור צו עסן די מירן. און ממילא פרעגט די גמרא, לכאורה האב איך דא צוויי פסוקים, וואס ביידע פסוקים זאגן מיר אז וואס? אז ס'אמירן איז דא א איסור אויף דעם, אויף דעם פרעגט די גמרא, לכאורה דארף נישט האבן, אויב אזוי, די ערשטע לא בשר וואס איז געשטאנען ממש ביים סוף פונעם פסוק, אויף דעם פרעגט די גמרא, אויב אזוי וואס איז פשט מיט דעם? ענטפערט די גמרא, הושם טומאת הגוף בכרית, הכא טומאת בשר בלב, זאגט די גמרא ניין, די צוויי פסוקים רעדן זיך פון צוויי פארשידענע זאכן, איין פסוק רעדט זיך אז די מענטש אליינס איז געווארן טמא, און אויף דעם זאגט די תורה, אז דו מענטש וואס דו ביסט טמא, אז דו נעמסט א שטיקל פלייש, אדער א שעהל השם, יעדע זאך וואס באלאנגט צום אייבערשטן, אפילו א מירון, זאלסטו וויסן דו גייסט באקומען כרת אויף דעם. דעם ערשטן פסוק וואס אונז האבן געזאגט, וואס דארט פון דעם ווארט בשר לייג איך צו אז דאס מיינט א מירון אויכעט, רעדט זיך נישט אז דער מענטש איז טמא, ס'רעדט זיך אז דער בשר, דער מירון זיי זענען טמא. אויף דעם זאגט דיך די תורה זאלסטו וויסן אז דו גייסט עסן א מירון אדער בשר וואס זיי זענען טמא, הגם דו ביסט טהור, זאלסטו וויסן ביסט עובר על הלאו און דו גייסט באקומען מלקות. און ממילא זאגט די גמרא די צוויי פסוקים רעדן זיך פון צוויי פארשידענע זאכן. די פסוק וואס איך האב איבריגע בשר לערנט זיך אויס צו זאגן אז טאמער די בשר, אדער צולייגן איין מירן, טאמער זיי זענען טמא זאלסטו וויסן ביסטו עובר עליו, און דו גייסט באקומען מלקות. דעם צווייטן פסוק, אשר אל השם, דארטן רעדט זיך עס אז די מענטש איז טמא, און דער טמא'נער מענטש קומט יעצט עסן, אויף דעם זאלסטו וויסן דו גייסט באקומען כרת. און ממילא גייט די גמרא צוריק צום ערשטן תירוץ, ווען די תורה זאגט מען ביים סוף פסוק בשר, מיינט עס צוצולייגן איין מירן, זאלסטו וויסן אז טאמער זיי זענען טמא און דו גייסט עסן ביסטו עובר עליו און דו גייסט באקומען מלקות אויף דעם. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב אבי' אמר רבי יוחנן, זאגט רב אבי' בשם רבי יוחנן, כל האיסורים שבתורה אלויקין אליין אלו דרך אכילוסן, זאגט ער א כלל, יעדע איסור אין די תורה, דאס הייסט יעדע מאל ווען די תורה זאגט פאר א זאך אז עס איז אסור צו עסן, איז עס נאר אסור טאמער דו מאכסט עס און דו גייסט עס עסן אויפן וועג וואס דו וואלטסט נארמאל געגעסן. ביי הנאה, דארטן גייט נישט אן וועלכע סארט הנאה דו האסט, די תורה זאגט א הנאה איז אסור, דעמאלטס איז נישט קיין חילוק צו דו מאכסט עס יא נארמאל, מאכסט עס נישט נארמאל, גייט נישט אן וועלכע וועג דו האסט הנאה, האסט הנאה, ביסטו עובר. מה שאין כן, טאמער די תורה זאגט אויף א זאך אז דו טארסט עס נישט עסן, דעמאלטס איז דווקא די נארמאלע וועג פון עסן, טאמער דו עסט עס דעם דרך אכילה, אבער טאמער עס איז נישט דרך אכילה, דעמאלטס זאלסטו וויסן באקומסט נישט קיין מלקות, ווייל אזוי האסט נישט עובר געווען קיין לאו. פרעגט די גמרא לעמי תמי, וואס ווילסטו דא צולייגן? ס'הייסט צו וואס ווילסטו צוקומען און זאגן, טאמער ס'איז נישט געווען, טאמער ס'איז נישט געגעסן דרך אכילה באקומסטו נישט קיין מלקות? זאגט די גמרא, אמר רב סימי בר אשי, לעמי ת, דאס וויל דיך אויסשפארן שאם אכל חלב חי, אויב ביסטו געגאנגען עסן חלב חי, איז נאך דא א איסור צו עסן חלב, איז יעצט דער מענטש איז געגאנגען, ער האט גענומען דעם חלב, אבער האט עס געגעסן חי, האט עס געגעסן רויערהייט, דעמאלס די הלכה איז שהוא פטור אז ער איז פטור. העסט זאגט ער א מורא'דיגע חידוש, אז הגם די תורה זאגט מיר אויף א זאך אז דא א איסור צו עסן, אויף דעם דער איסור נאר געזאגט ווילאנג דו עסט עס כדרך אכילה, אזוי ווי נארמאלע מענטשן עסן עס, אבער טאמער גייסטו און דו עסט עס אויף א אינטערעסאנטע וועג, דו עסט עס רויערהייט ווען יעדער איינער עסט עס געקאכטערהייט, דעמאלס זאלסטו וויסן דו ביסט נישט עובר, דו באקומסט נישט קיין מלקות אויף דעם. לגבי הנאה אבער, דאס זאגט ער נישט. לגבי הנאה ווען די תורה אסר'ט א זאך אויף הנאה, ווי למשל חמץ אויף פסח, ווי למשל שור הנסקל, טאמער דו ביסט יעצט געקומען עסן, טאמער דו ביסט געגאנגען הנאה האבן, נישט עסן, דו ביסט געגאנגען הנאה האבן, דעמאלטס לפי אים, זאגט ער, גייט מיר נישט אן וואס פאר סארט הנאה דו האסט. די מינוט דו האסט הנאה, צו דו מאכסט עס יא די נארמאלע וועג, מאכסט עס נישט די נארמאלע וועג, דעמאלטס גייט מיר שוין נישט אן. עיקר די אמרי ס די אנדערע וואס זאגן ניין. אמר רב אבי' אמר רבי יוחנן, כל איסורים שבתורה אין אלויקין אליין אלא דרך הנאותן, לייגט ער צו, נישט נאר אז אכילה מוז זיין די אכילה נארמאל די וועג וואס מען עסט, נאר אפילו לגבי הנאה, טאמער דו גייסט הנאה האבן, מוזטו האבן די הנאה וואס נארמאלע מענטשן האבן אזוי הנאה, דאס הייסט טאמער דו האסט פון א זאך הנאה שלא כדרך, דעמאלט זאגט ער אויף דעם ביסט נישט עובר און דו באקומסט נישט קיין מלקות. אויף דעם פרעגט די גמרא לאמיתא מאי, וואס קומסטו דא אויסצושפארן? זאגט די גמרא, אמר רב סימא בר אשי, לאמיתא שאם הניח חלב של שור הנסקל על גבי מקותו, אונז האבן געהאט למשל די שור הנסקל, וואס בעצם דער באלעבאס איז געגאנגען, מ'האט געדארפט נעמען דעם קו, מ'האט געדארפט נעמען דעם אקס, מ'דארף אים הרג'נען. יעצט איז ער געקומען, פאר מ'האט געמאכט די סקילה איז ער געקומען געגאנגען שעכטן זיין בהמה, געוואלט זיין א אויבער חכם, איז די תורה זאגט דאך אויף דעם מ'טאר עס נישט עסן, און עס האט מען שוין געלערנט אויף דעם, עסן מיינט נישט נאר עסן, נאר עס מיינט אפילו מ'טאר נישט קיין הנאה האבן. איז יעצט זאגט ער אבער ווי א חידוש, וועלכע סארט הנאה האב איך דיר גע'אסר'ט, דאס איז דווקא הנאה וואס איז די נארמאלע וועג פון הנאה האבן, ווי יעדער מענטש וואלט הנאה געהאט, ווי רש י זאגט, צו מאכן א פייער, זיך אויפווארעמען דערמיט, אדער גיין שמירען, אויף אויף לעדער, אויף אורות, אויף דעם, דאס איז א נארמאלע וועג וואס מ'האט הנאה פון דעם. אבער טאמער נעמט ער, ער נוצט דעם חלק פון שור הנסקל, און ער גייט עס נוצן אלס רפואה, ער גייט עס לייגן אויף א מכה אויף זיין האנט, אויף דעם זאגט ער שיהיה פטור, אויף אזא זאך איז ער פטור, וכל שכן אוכל חלב חי שיהיה פטור. און ממילא זאגט ער, נישט נאר וואס איך וויל זאגן, נישט נאר וועמען זיי זיין כדרך, דאס איז ביי אכילה, נו אפילו לגבי הנאה האבן, טאמער דער מענטש האט הנאה אויף א וועג וואס נישט די נארמאלע וועג פון הנאה האבן, זאלסטו וויסן דו ביסט נישט עובר ביסטו יא, אבער מלקות גייסטו נישט באקומען דערפאר. זאגט די גמרא איתמר נמי אמר רב אחא בר אביה אמר רב אסי אמר רבי יוחנן, הניח חלב של אור הנסקל על גבי מקוה פטור, טאמער נוצטו דעם חלב פונעם שור הנסקל וואס בעצם האט געזאגט די תורה זאגט מען טאר נישט קיין הנאה האבן און ער איז יא געגאנגען אבער עס נישט גענוצט די נארמאלע וועג, די הלכה איז פטור זיך פון מלקות, באקומט נישט קיין מלקות, לפי שכל איסורים שבתורה אין לויקן עליהם אלא דרך הנאות'ן, ווייל די איינציגסטע וועג ווען מען קומט צו מלקות, דאס איז דווקא טאמער דו האסט דיך גענוצט בדרך הנאה, אבער טאמער דו ביסט נישט געגאנגען דעם נארמאלען דרך, נאר דו האסט געמאכט אינטערעסאנטע זאכן ווי למשל דא, אנשטאטס צו גיין פארברענען, אנשטאטס צו גיין שמירען אויף אורות, ביסטו געגאנגען אויף א מכה לייגן, דו האסט עס גענוצן אלס רפואה, היות דאס איז נישט נארמאלע שטייגער זאג איך אז וואס דו ביסט פטור פון מלקות. אמר רב זייערע זאגט רב זייערע אויף אן אנא מתנינא, עיין סוף כנס הרבועים, ווען מען באקומט נישט קיין מלקות, משום עלו, לגבי עלו, דאס הייסט אונז ווייסן דאך די הלכה לגבי עלו, די ערשטע דריי יאר פון די פירות, וואס מען האט געזאגט אין גמרא שמות שנאמנט, טאר מען נישט עסן, טאר נישט אנהאבן, איז יעצט דער מענטש, איז זאגט די גמרא, דו באקומסט נישט קיין מלקות, אלא אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים בלבד, דווקא ווען דו נוצט דיך מיט די זאפט וואס קומט ארויס פון זיתים און ענבים, ווייל דאס איז די נארמאלע וועג אז מען קוועטשט זיי אויס, און מילא דו שפעט הנאה פון דעם זאפט, דעמאלס ביסטו עובר. אבער ואילו מיט תותים, תאנים, ורימונים לא, אבער טאמער האסטו הנאה פון תותים אדער תאנים אדער רימונים פון די זאפט וואס קומט ארויס, דעמאלטס ביסטו נישט עובר, און ממילא זאגט די גמרא זעסט דאך וויבאלד וואס איז די נארמאלע שטייגער מען קוועטשט דאס אויס, ווען איז דאס די נארמאלע וועג דאס איז דווקא ביי זית און מיט ענבים, און ממילא דווקא דארטן זאג איך דיך אז דו ביסט עובר משום עלול, און ממילא דעמאלטס באקומסטו מלקות, אבער טאמער דו מאכסט עס אויף א וועג וואס נישט די נארמאלע וועג, ווי למשל דו גייסט נעמען תותים דו גייסט נעמען תאנים, דו גייסט נעמען רימונים און זיי גייסטו אויסקוועטשן, אז דו קוועטשסט זיי אויס וואס דאס איז נישט די נארמאלע וועג, אויב אזוי באקומסטו נישט קיין מלקות, ווייל דו האסט זיך נישט נהנה געווען אויפן נארמאלע וועג. אויף דעם זאגט די גמרא מאי טעמא, לכאורה וואס איז די סיבה, אזוי ווי אונז האבן יעצט מסביר געווען למה משום דלא כאוכיל להיא דרך הנאות'ן, ווייל ער האט עס נישט געגעסן דעם דרך הנאה, דווקא ווען דו טוסט א זאך דעם דרך הנאה דעמאלס ביסטו עובר און דעמאלס באקומסטו מלקות, מה שאין כן, טאמער דו נוצט דיך מיט א זאך וואס איז שלא כדרך, אויב איז אויב איך טו א ראיה וואס איך זעה אז דו באקומסט נישט קיין מלקות און דאס איז ממש וואס רבי אביי האט געזאגט. אמר לה אביי, זאגט אביי, זאגט אזוי, בשלא מיהר שמינן פרי גופא, אויב וואלט געשטאנען אויפן פייער אליינס דלא כאכיל ליה דרך אנוסו, אז דער מענטש איז נישט געקומען עסן, די ברייתא וואלט געזאגט אז דו ביסט געקומען עסן אן ארלה פיירות, אויב דו האסט געגעסן שלא כדרך, דעמאלטס וואלט איך דיר פארשטאנען, שאפע האסטו מיר א גוטע ראיה אין זאגן זעהסט דאך, דו האסט גענוצט א זאך שלא כהנאה, דאך שלא כדרך, ממילא זאג איך אז וואס, דו באקומסט נישט קיין מלקות. אבער אלא הכי דו ווייסט פארוואס דא, לגבי ארלו, זאג איך אז דער מענטש באקומט נישט קיין מלקות, משום דזייא בעלמא הי', דא האט עס גארנישט צו טון, דאס איז נישט קיין ראיה, טענה'ט ער, דאס איז נישט קיין ראיה צו רבי אביהוא, רבי אביהוא וויל מחדש זיין, אז דווקא ווען ביסטו מחייב מלקות, דאס איז דווקא די האבן זיך גענוצט מיט א זאך כדרך, און פון דא זע איך לכאורה האט ער גענוצט שלא כדרך, ווייל ער האט אויסגעקוועטשט תיתים, תאנים, ענבים, נישט ענבים, תיתים, תאנים מיט רימונים, וואס דאס איז נישט כדרך, מילא זע איך באקומסט נישט קיין מלקות, זאגט ער ניין, די סיבה דא פארוואס דו באקומסט נישט קיין מלקות, האט נישט קיין שייכות צו ס'איז יא כדרך, שלא כדרך, ס'האט נישט דערמיט, די סיבה דא איז, ווייל ס'איז פשוט זייער בעלמא, ווען די תורה זאגט מיר דו טארסט נישט הנאה האבן, דו טארסט נישט טרינקען דא פון די ערלה, דאס איז דווקא ווען ס'איז אן ווען ס'איז א זאפט, ווען ס'איז א חלק פון די פירות, ווי למשל לגבי ענבים, ווי למשל לגבי זיתים, וואס דארטן וואו ס'קומט ארויס, דאס איז א חלק פון די פרוכט, און ממילא אויף דעם זאגט די תורה אז דא א איסור, מה שאין כן דא, לגבי די לגבי אויסקוועטשן די תותים, די אנדערע זאכן דא, רימונים, תאנים, דאס איז נישט די נארמאלע שטייגער. און מילא דאס הייסט נישט קיין חלק פון די פרוכט, דאס איז נישט קיין חלק פון די עסן, ס'איז זייער בעלמא סתם אזא שוויצעך וואס קומט ארויס פון דעם. און ממילא היות דאס הייסט נישט קיין חלק פון די פרוכט, מילא אויף דעם איז די איסור נישט געזאגט געווארן, און ממילא איז דאס די סיבה פארוואס דו באקומסט נישט קיין מלקות. ממילא זאגט ער, דו ווילסט מיר ברענגען א ראיה צו ס'מיט יא בדרך שלא כדרך, די ברייתא האט נישט מיט קדח אדער שלא קדח, דאס איז פשוט די זאך וואס קומט אויס איז פשוט א זייער בעלמא, היות א זייער בעלמא, און ממילא הייסט עס נישט קיין חלק פון די פרוכט אויף דעם איז נישט געזאגט געווארן דעם איסור מן התורה, און ממילא אויף דעם באקומסטו נישט קיין מלקות, סאו די סיבה פארוואס דו באקומסט נישט קיין מלקות איז נישט ווייל דו האסט געטון שלא כדרך, נאר ווייל די וואס דו קוועטשט דא אויס איז נישט קיין אוכל, דאס איז פשוט זייער בעלמא, היות פשט אז זייער בעלמא, און מילא באקום איך נישט קיין מלקות, און ממילא זאגט די מרא פון די ראיה וואס דו האסט מיר דא געוואלט ברענגען לגבי עולה, דאס איז נישט קיין ראיה, ווייל דא איז א צווייטע סיבה פארוואס דו באקומסט נישט קיין מלקות.